Regina search. Regina wonder searching redemption. Totenda madzibaba. Takarira hondo dzese dzerima madzibaba. Munokwanisa kutora henyu kusunungurwa. Tosangana chikamu chinoteera. Ndatenda zva. Regina step search haka Friday redemption Inda, River, Creno, Crona, Sinda, Lidino, Brande, Trusa, Friday, Sech, Granton, Aliza, Totenda, Zvakanaka, Zvimbo Mutauri, Totenda Mama. Inga kungwara kwe, kwakunge kupusa, nenjere dzese dziye.

Baba, muromo usunungure shinda dzebhudzi dzenyu nzvimbo yamasvika itsvene. Muremise kumabhegi. Madzibaba ndibva ndatokubata ipapo. Isu bhutsu hatibvisi. Kasi munofungidzira kuti kunamata kubvisa bhutsu? Makazvitarisa bhutsu iyi yakaipei? Inotadzira Mwari. Yeah, madzibaba. Isu even bhachi rangu. Tazai. Tazai uku. munofungidzira kuti kubata zitsvimbo muchiremerwa nedanda ndokunamata madzibaba mungadedze munhu anenge inini tarisai guchi bhachi reguchi odedza munhu anenge inini asi imi wenyu mwari wamunonamata akaita se inanamate mwari wenhamo nhamo madzibaba wachi munoiona munoiona here madzibaba imimi ndimi wandingatoshandira foni madzibaba ndokusaka kune vhesi redu rekumasowe rinonzi wayi wayiwa tofanirwa kuribvisa vhesi iriri toti mbinga mbinga mbinga madzibaba ah, nyasvoitaiwo zvinhu zviri normal apa motondidedza kana kusatonyara kuti he madzibaba uyai kuno nokuwara isi kwedu kune maloud speaker madzibaba maloud speaker ekuti tongoti mufaro kwamuri vanhu vese vari uko vanozvihwa imi munoita line muchiti mufaro mufaro umwe achiti mufaro mufaro mufaro noise Noise pachechi madzibaba haidiwe. Ndikubatsirei munhu waMwari. Naika. Nai madzibaba. Saka imimi zviri kuita vamwe izvi hamuzvione here nai madzibaba zvekuisawo mashedhi pachechi e nai madzibaba munhu nzeve kwangwangwa nzeve kwangwangwa muchiti heriya heriya heriya heriya ha munamata mwari watiri kunamata here madzibaba isu hatichada upenyu hwechinhamo nhamo haa madzibaba ana ariye mwari wacho aiva namatai mega madzibaba indonamata mwari ane shine sunshine madzibaba even mukatarisa wachi yangu ingwai mungadzigone here kudziverenga i munoita kutarisa zuva kuti mvuri wapapi kuti muone time madzibaba Musadaro madzibaba. Foni haidhuri madzibaba. Panda kumudedza pamukana wakuti pfo nuwa madzibaba koge mai mune mujiro wani tukumuti zvimuti moruma ruma madzibaba budget mukuinyaya. Baba musadaro. Opedza famba 10 kilometers nevana vesangano kukwira magomo tsapfu ichidai kutanga yapogba munotamba bhora here nhai madzibaba isu tonamatira pari flat hatina nidhi yekukwira gomo mwari anodanwa achidaira kuti mha madzibaba haikona zvenyu zvekuti munozvimbisa vana netsapfu dai ndianotamba bhora ndiana kama musone dai madzibaba ndikubvunza imimi zvino mukandinyararira ndichitaura demi mboti ndimuda undishanda iwe madzibaba haundibvisise bhutsu unozviwa uri chana chitoko toko bhutsu iyi unoziva ndakaitenga nemari ukwane iwe madzibaba hauchatoda mari yekogeti chete kana sipo iyo pakutoda hendi endi jiki mukana wemako wokuchikudzawo kuchikuchiko oh, tambira tsvaga mwari kwete kutsvaga mari mubani munomu unoziva ndomari wandopindira muna mari yayo ndomari yatinenge chitowira mabani muno yange yatouya nyore so zvinotengwa izvi regin step grebi rijava mani sechi hareruya